Һәм үзебезнең чираттагы хәрефебезне өйрәнергә керешәбез. Бүген безнең өйрәнәчәк хәрефебез ул гайн. Гайн хәрефе. Гарәп хәрефе гайн. Аның язылышын аңлар өчен токтага карыйк. Язылышын без инде мондый аңа ошаган язылышлы бер хәрефне үттек. Үткән дәрестә үткән Гайн хәрефеннән безнең бүген өйрәнә торган гайн хәрефе язылышы буенча шуны кабатлый. Тик аның менә монда өстендә гайн хәрефендә була торган ноктасыз ноктасы гына булмый. Менә ноктасыз гайн хәрефе ул гайн хәрефе. Гайн. Гайн. Язып куябыз гайн дип. Аның авазы ара, ара, ара. Э, шулай башкача без аны билгели алмыйбыз инде э, һәм ул безнең нечкә нечкә нечкә аваз язылышы буенча сүз сүз башында ул агайын кебек э, үк языла тик аның ноктасы гына булмый Язылып куябыз сүз башында, ул менә шундый була. Сүз уртасында да гайн хәрефе кебек. Тик ноктасы гына булмый. Һәм сүзнең азагында да нәк аның кебек була. Тоташкан урыннары да Гайн хәрефен хәтерләтә. Язылышта бернинди дә үзгәреш юк. Һәм менә аның әйтелешен төшенеп китик. Кайдан чыга соң безнең гайн хәрефе? Алабыз без үзебезнең схематичны бугазыбызны. Гайн хәрефе ул Гайн хәрефе ул гайн хәрефе кебек бугаз хәрефе. Безнең инде бу бугазыбыз. Монда без күп хәрефләрне өйрәндек бугаз хәрефләреннән. Кабатлап китик әле. Менә э, безнең менә бу безнең тавыш җепселләребез. Тавыш җепселләребез өстеннән үк без белә торган җиңел һә хәрефе чыга. Менә монда безнең һә хәрефе чыга, әйме? Һәм аның э, җиңел тавыш җепселләребез безнең монда бик э, киеренке түгел, бушанган хәлдә бик җиңел генә чыгып китә. Һә хәрефе. Һәм инде тавыш тавыш җепселләре бик каты иттереп, э, киеренке хәлгә килгәндә безнең аннан хамза хәреф чыга. Ә, ә, ә. Менә бу хәрефебез чыга. Һәм, әзрәк кенә өскә менү белән, безнең чыга, менә монда уртасыннан, дидек, бугазыбызның уртасыннан Һә хәрефе. Һә хәрефе. Һәм менә шушы Һә хәрефенең бик якын кардәше ул безнең Гайн хәрефе. Менә бүген өйрәнә торган Гайн хәрефе без Ки, теге дәрестә үткән һә хәрефе, хәрефенең туганы, аларның чыгыш урыннары бер, тик аларның сыйфатлары гына икенче. Һәм инде өскәрәк менсәк, бугазыбызның менә төбендә үк безнең ха хәрефе һәм гайн хәрефләре чыга. Менә бу без, без инде гарәп алифбасындагы бөтен бугаз хәрефләрендә бүген үтеп бетәбез. Без инде аның бишесен үткәник, бүген соңгысын үтәбез. Айн. Айн. Без әйткәник, мин сезгә әйткәнем, ха хәрефен чыгарырга безнең ул авыр. Ул бит бугазыбызның уртасыннан чыга. Безнең бу урыннарыбыз бер вакытта да эшләми. Бер вакытта да эшләмәгән. Шуның өчен безгә ха хәрефен әйтергә дә, айн хәрефен әйтергә дә безгә читен. Бу иң катлаулы хәрефләрдән булып тора безнең өчен, без татар халкы, халкы өчен. Ә, ә менә айн хәрефе ә, ха хәрефеннән нәрсәсе белән аерыласың? Аларның әйткәнемчә мәхриҗлары бер, чыгу урыннары бер, Тик аларның сыйфатлары ике се ике төрле. Менә гайн хәрефен әйткәндә, безнең менә шушы тавыш җепселәребез бик киеренке хәлгә килә. Һәм менә монда без әйткәндә, әа, әа дип әйткәндә, ул безнең вибрация бирә. Әгәр дә без даже тамагыбызның менә бу җирен тотып карасак, без анда сизәбез нинди дә калтыравыклы шундый вибрация. Ә менә әх, Әх дигәндә, безнең тавыш чепселәребез гел йомшарган хәлдә, без аны бер әйбер, берничек тә сизмибез. Менә шушыны ничек итеп сизергә кирәк икәнен табырга дигәндә, упражнение ясадым. Баштан без менә әгъ дип гаенне әйтәбез, аннары бернәрсә безне үзгәртмичә хә хәрефен әйтәбез. Монысын әзрәк соңрак өйрәнербез. Хәзер инде бакка карап китик гаен хәрефенең хәрәкәләр белән.

Га, гай, гу. Һәм менә иң катлаулы урыны, ул инде хәрефнең сәкен белән булган чагында. Язып куябыз гайн хәрефен, аның сәкенен һәм аны укыр өчен алабыз ә хәрефен. Укыйбыз. Ә. Ә. Бу чын-чынлап безнең гарәп хәрефләренең берсе. Гайн хәрефе һәм гайн хәрефе гарәп хәле теле дигәч, һәрвакыт ничектер шушы хәрефләрне күз алдына китерәсең. А, ай, у, а.

Ә, ә, ә, гый, гу, ә, гый, гу, ә. Һәм инде хә хәрефендә ничек аны өйрәнергә кирәк? Без әйткәндә ә, менә монда сәкенле э, гайнне әйткәндә, сәкен белән әг дип әйтәбез дә һәм бер нинди дә әйбер үзгәртмичә, тын алмыйча шул ук урыннан хә хәрефен әйтәбез. Әхә. Әхә. Әхә. Әхә. Менә шушы урында икесе бер урын урыннан чыкканын белергә э, чыгарырга өйрәнәбез. Айн хәрефе дә һәм хә хәрефе дә безнең бер үк урыннан чыгалар. Менә безнең э, менә бу схемага карасак, безнең менә монда гайн Гойн, го, го, го. Гый, гый, гый, гу, гу. Әу, әу. Ә монысы? Га, га, гый, гый, гу, гу. Әг, әг. Без бөтенебез белә торган Фатихадагы Гайрил мәгъдуби дигәндә, без менә бу белән әйтәбез. Аннары алейхим, алейхим дигәндә, менә бу хәреф белән укыйбыз. Ага, алейхим. Һәм инде яхшырак аннар өчен без карап китик э, э, күнегүләрне. 26 нчы битне ачыгыз. Биа. Биа. Биа. Ан. Ан. Ан. Ам. Ам. Ам. Сәг. Сәг. Сәг. Мәга. Мәга.

Әгәр дә сез шушы дәрестән, шушы материалны сез төшенеп, аңлап калсагыз, сез инде бу дәресне бишлегә үзләштергән булырсыз, иншаллаху. Менә безнең дәресебез э, агырга якынлашты. Мин сезне киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.